Den Buschmann Ben an jo den iwwerdriwwen krassen Ultra géint Tom.
Genau. Hat op mech ze weisen. Dee setzt zou.
Deen ass deen ass gay. Deen ass gay.
Nee dat ass esou dat geet esou. Wat wat wat wéi geet dat scho méi wéi weisen de Fanger. Nee et do ass net. F6 oder F6
jo F6.
Ok F6 ok do ass den Gay dass oh leck mech dach sou ech gi lo komm laf mer weider alle op d'Boot lafe mer rem enker op jo op d'Boot an dono op ja dat heie Jong wat dat hei ma kuck
wat.

So much feels completely full. Ah mir si lo mëttlerweil bei dem neien Update, putain et gedonnerst do, ech hoffen et héiert ee mech am Video, mir si nach mëttlerweil bei dem neien Update ukomm, et gouf relativ vill gefixt an och relativ vill nei Saache beigefügt. Wéi der gesitt hält en d'Axt anescht mëttlerweil, also sou wann een op d'Leertaste enker klickt kann een net méi schloen, dee muss lo enker Leertaste drécken an da schléit e richteg wann eng Axt am Grapp hätt, net sou schwul wéi d'lescht Kéier. an och d'Beweegungen an alles sinn nei gemaach, wéi der hei gesitt. An et ass relativ vill bäikomm, och nei Waffen, 1911 a Colt, de Déngensgewier, e normaalt Gewier, nee.
Jo.
Jo, dick begeeschtert, jo.
Et si verschidde puer nei Waffe bäikomm.
Et ass och nach eng Makarov bäikomm, nee.

Jo et leeft e bëssen schlecht schonn. An ech hu mëttlerweil jo och wéi ech scho mam Titanfall hat en neit Opnameprogramm bei deem alles semi flësseg leeft. A wann ech e bëssen ze haart schwätzen da läit dat drun dat ech op mengem Rätzelohr nach ëmmer guer näischt héieren an dat Häerz alles déck gelungen hunn. An de Chef ass gay. Du bass e Penner.
Ëmmer zwee mol méi wéi s du.
Tom ech gesinn d'Schëff, komm jo. Elo huet Sesh och ëmmer Honger gell. Ze gutt der Revolution, Sir. Ech hat nach ëmmer Honger. Ech bräicht eng Mouse oder eng SKS, dat wär zimlech praktesch, well ech hu Munitioun fir d'SKS an ech hu Stécker fir op d'Mouse. Gutt,
ech hu nach guer näischt vun dir. A wéi der gesitt, hunn ech zimlech vill Blutt verluer. Dat läit dorunner, well ech zweemol total verwierkt war. Ech hunn enker de Bed ugegraff, well ech gëtt dat wéi e Géigner. An de Jeff och, well e sech ëmmer d'Zäit zur Erkennung ginn huet. Jo, well s du Kritéieren hues, jo aarf. Ja, ja, ja, elo gëff, elo gëff mir d'Schold. Ech hu gesot, ech hu mech zur Erkennung ginn. Ass ëmmer méi einfach, deen aneren d'Schold ze ginn, ne? Jetzt mach awer deng Nase. Sou, wéi eng Säit vum Schëff hëls du, Jeff? Ech si schonn, ech ginn einfach mol ran. Soulaang ech net eroffalen, ass dat kee Problem. Ech hoffen, du fäls erof.

Jeff, do wollt ech higoen.
Ech kommen eréischt an d'Show eran, gell? Hei ass e Motorradshelm.
Sou, waart, ech maache mol Läffel aus. Ech gi lo mol normal hei. D'Benn ass hei schonn hei, okay. Wou ass dat letten hei? Hei war schonn een. Ja. Bei der Tepes Pants mat enger Batterie, mat enger Déngen dran, mat enger Luut dran. Ah, do war sécher schonn een hei. Jo, passt op. Boah, ech huelen d'Waff mol raus. Nee, net d'Fläsch, d'Waff. Hei läit eng Box, Brown Jeans. Ah, ech hu och dat Gefill, dass mer op dësem Server net vill Chance hunn, fir eppes ze fannen. Wann et fäerdeg ass, ass Svetlojarsk och scho geloodt ginn. Orent gut Wieder haut. Jo dat ass wierklech immens, et ass ëmmer am gaang ze reenen. Wien ass uewen um Déngen um Deck hei? Ech. Ech sinn och elo hei bannen an der Führerkabinn.
An der Führerkabine. Ech wär scho bal erofgefall, putain.

Nee, Merd. Ja, awer net hei um Schëff. Da kommt schon raus.
Eng rotten Banana, pristine. So hei ass näischt méi, hei kënne mer raus. Ech si mol gespaant op es wat hei ass lo mëttlerweil nach genau sou ruckelt wéi virdrun.

Dei soll anscheinend gönn esou schlecht gin, mee och vill méi schwéier wéi dat hei. En 2007 Daisy mod. Nee nee en 2017
heescht et. Jo. Jongen ech sen alt hei uewen he. Jeff du brauchst net hinzegoen do ass näischt dran der Halschent. Jo.
Du wars schon dran.
Ech war déi aner Säit och schon uewen mee.

Da si zwee Géigner! Do uewen ass e Géigner! Ech sinn awer Ass du dat, du Spast?
Doheem! Bon, et war souwisou elo ze spéit gewiescht, mä war wahrscheinlech laang am Schoss gewiescht.
Fir dat Spill leeft iwwerdriwwe flësseg bei mir, gell? Ech si sou frou. Jo, bei mir geet och relativ gutt.
Ah, den Tom, dee stéisst dann elo nach zou eis. Méi spéit. Ui.
Dat heescht, mir halen ons eng Folg hir no mam Tom ze dréien. Dat ass re, also ech gi relativ gutt eens mam Tom hei. Oh, mir halen dach op dem schwule Kannerrucksak do. Ah, ech hätt wéini keefs drop drécken sollen. Ma
wann ech et kann.
35 Euro wäert ech awer ze vill hunn. Jo mee wou hues du däi kaf? Ech hu mer en op Ebay kaf. Jeff alo komm net mat di hö mee ë ë ë. Ech wosst och schons op Ebay sollt kafen. Kaf Wa wou sidd dir?
Jeff ech si weider gelaf.
Weider gelaf schon jo.
Gesinn Jeff ech du kanns et zwar roueg kafen. Ech hu mer ze elo zwee mol bei jo. MMOGA do kaf an zwee mol ass et ukomm. Dat ass mega einfach, du bezills, du kriss eng Bestätegung vu Paypal, du kriss eng Bestätegung vun Ebay an da kriss ech eng Email vun him wou de Code dran ass. Muss just ofschreiwen, agin an dann ass gudd. Ech hu kee Paypal. Jo, oder mat der Kaart bezuelen, dat ass mir scheiss egal. Ma du bass da schlau, gell? Hues du eng Visa Kaart? Nee, Prepaid Visa.
Ah ok, well also well Paypal ass bësse méi sécher, bei der Kreditkaart, ech géif meng Kreditkaart net op Steam ginn.

Ech lafen hei Slalom, ech sinn Dribbelmeeschter. Oh, dir sidd schonn dofir, putain, dir Sall, gell. Majo, mir lafen net Slalom, mir sinn déi Schnell.
Boah. Ah, sinn déi nei Stiedter elo mëttlerweil dran, oder net?
Keng Ahnung. Keng Ahnung, komm, ech fannen et raus. Jo, oh, jo, kuck mal, ech sichen déi ganz Kaart, gell. Jo. An am Endeffekt hunn se keng.
Direkt op, ähm, op iSurvive kucken, ob dat schon eng nei Kaart online ass. Ma ech hunn d'lescht gekuckt gehat, mee do war näischt do. Ech gi mol kucke séier. Mee ech fannt gutt, mir brauchen déi Kaart souwisou bal net méi. Dat gefält Majo. mir. An wat ech nach wollt soen, den Tom, deen ass nei, dat heescht, dee kennt sech nach net esou gutt aus hei. Deeg beginn elo wahrscheinlech sichen. Kartenupdate verfügbar.
Oh cool, lueden mer of. Zu den Karten.
Zu den Karten! Auf, auf und davon!
Ech gesi komm, datt mer eis stierwen. Firwat? Well ech dat gesinn. Vu wëlcher wëssen?
Ech weess dat einfach. Kanns du an d'Zukunft kucken, ja?
Jo. Bass de sou cool, ja? Jo. Lass et awer emol stierwen. Fänkt mat enker nei un, nee? A mol rëm eng Kéier.
Jo. Mol rëm eng Kéier hat mer scho laang net méi, ja?
Wéi hat mer scho laang net méi? Majo, haat mer scho lang net méi. Du hues als Witz gemengt oder? Jo. Ah ok. Jo hun dech nei Schrotflint, ech beschützen eis.
Zu den Karten! Stik witzeg gell? Auf zu den Karten! Auf zum Brokkoli!
Auf zum Hackbraten! Jo erklär mir mol gell, ech war geschter nach bis, wat war et, bis 4 Auer war ech op gell, hat ech nach mam Tom gezockt gehat an de Video fäerdeg gemaach. Elo erklär mir mol, firwat leeft um 3 Auer moies Spongebob? Wéi e Kand kuckt um 3 Auer moies Fernseh? Jo dat sinn mir, mir Kanner, mir kucken um 3 Auer moies Fernseh. Hues de net déi Folg gesi wou d'Sau Porno kuckt?

Schléit da gëtt déi komesch geschloe gell den Zombie. Hei läit eng Täsche Loot.
Jo komm hëpp.
Boah déi Stad wäert sécher geloot sinn ey. Ah an se hunn och, se hunn och an déi meescht Stied lo Dénger dra gebaut där Police Statiounen. Jo dann ass vläicht dat och schonn d'Update. Dat wär zimlech cool. Jo.
Ech muss mol nach eng Clique man. Mir si lo do.

Ok.
Ech hun d'Schrëftwert mol. Ah ech wees net méi, ech halen d'Axen ewer dobaussen. Ech gi mol direkt am Flickegebai kucken oder sou op nach eng Waff do läit. Dann treffen wir uns herno op der Haaptplaz an der Stad, ok?
Jo. A wann der Géigner gesitt, wann ech giff anstänneg Richtungsangaben. Boah, ech mengen net dass mer hei nach eppes fannen. Hei sinn d'Garagen och schon op.
Das ist alles, das ist alles geloot.
Du kriegst sogar so einen alten Bopenhut, gell? Mal, Moment, Moment. So. Boah, ich sieht das cool aus, gell? Ich sehe den Hipster. Da können Zombie gelaufen. Ja, das ist es.
Hues jo guer näischt méi. Ech hu wierklech alles weg ge. Ech mengen wa mer elo eng Paus maachen, da gi mer op en anere Server, ne? Jo, kënnt ee maachen.
Ja, nee, hei ass alles op an alles weg ge. Oh, ech hunn Baked Beans fonnt. Weess. Wat hues fonnt?
Déi, déi Baked Beans vun Heinz. Ah, jo, déi si erëm zréck.

Et ass alles op, sou bal schon iwwerall.
Vläicht ass et nach hei, den Hëllefloser. Ah jo.
Mat enger Schroutflënt. Mat Äxt. Hei ass erëm e Cowboy-Hutt.

Da hei ruckelt et zwar der Frex, gell. So gespannt op en och am Police. Jo war och am Police Gebai. Putain.
Jo kloer. Ass schon een hei am Mousenhaus? Nee.
Also ech war da net dran.
Well et ass eng Fabrik.
Du muss op den éischte Stack goen.
Wisou op den éischte Stack? Do fënns de och Waffen heiansdo. Mousen a sou Zéinen. Ah net, dass Mousen häss.
Boah, et soll alles geholl gell.

Jonge so ons an Kirch setze go wor den Server wiesselen der
Kirch sëtzen hei um den Eck
ne oh hei eng eng
ah hei Jonge wann der een eng Waasserfläsch brauch gell ze drinken.
Ech hun se alt de Buedem geheit. Ech kéint nei gebrauchen jo, ma bei mei Skate wei mei Peusgel brauch ech mer net méi. Sou ech gin soe maan hei och eng kleng Paus, dann kucken mer dass mer e Server fannen vun frësch gestart ass oder sou, et wär mol eng Idee, da géing ech soen da gesu mer mol mat. Bah nee, wëll dir do de Poopst ausgruewen oder wéi?
Jo. Du explodéiert sage ech hun. Mir sen net bei James Bond he. Bon ech géing soen da gesu mer ons bei der nächster Folg rem,